Illum kollox idur ma' sostenibilità. Naqqas, erġa' uża u riċikla huwa mod ta' ħajja li kull wieħed minna hu importanti li jimplimenta, anke meta niġu għall-użu u l-konservazzjoni tal-ilma. Fl-aħħar snin, il-popolazzjoni tagħna kibret sew u naturalment, anke d-domanda għall-ilma żdiedet. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, anke b'kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea, wettqet diversi proġetti sabiex id-domanda għall-ilma tintlaħaq dejjem. Wieħed mill-aktar modi effettivi huwa billi nirriċiklaw u nerġgħu nużaw l-ilma li narmu. Għajxien sostenibbli jfisser ukoll li tħares lejn dak li tarmi u tipprova ssib mezz ġdid kif minflok tarmih terġa' tużah, tagħtih skop ġdid. Dan hu eżattament il-ħsieb wara l-inizjattiva New Water. Dan il-proġett, parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, minflok iħalli l-ilma tad-dranaġġ ittrattat jintefa' lura fil-baħar, li ngħiduha kif inhi, m'hemm xejn ħażin, jgħaddih minn proċessi ta' purifikazzjoni u jibdlu f'ilma pur u sikur li jista' jintuża fl-agrikoltura, it-tisbiħ tal-pajżaġġ jew l-industrija. Dan hu x-xogħol li jsir fl-impjanti l-ġodda ta' Newater, li qegħdin, f'Ta' Ċumnija limiti tal-Mellieħa. f'Tabarkat, ix-Xgħajra u f'Ras il-Ħobż Għawdex. Dawn l-impjanti li bdew joperaw mill-2017 għandhom il-kapaċità li jipproduċu miljuni ta' metri kubi ta' ilma bi kwalità għolja ħafna. L-użu ta' dan l-ilma fl-agrikoltura diġà qed ineħħi piż kbir minn fuq ir-riżorsi naturali tal-ilma. L-għan ewlieni hu li jinkiseb l-hekk imsejjaħ Net Zero Impact Utility, fl-użu tar-riżorsi tal-ilma tagħna. Fost oħrajn, dan ifisser li l-ilma tal-pjan estratt għall-irrigazzjoni u l-industrija jkun sostitwit b'ilma riċiklat, fi kliem ieħor, new water. Wara t-trattament u l-purifikazzjoni, l-ilma jitpoġġa għad-dispożizzjoni tal-bdiewa permezz ta' idranti mxerrda matul tliet netwerks għal tal-aposta fit-Tramuntana, u fin-Nofsinhar ta' Malta u f'Għawdex. Dan hu proġett kontinwu u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed tippjana li żżid in-numru ta' idranti disponibbli biex tiżdied l-aċċessibilità. Il-bdiewa jaċċessaw l-ilma permezz ta' kards elettroniċi. Kull min huwa interessat li jkollu aċċess għal New Water għall-użu agrikolu jista' japplika billi jaċċessa s-sit wsc.com.mt u jniżżel il-formola Applikazzjoni għall-Kard tal-Aċċess għall-Ilma Rriċiklat. New Water. L-applikazzjoni għandha timtela u tittieħed bl-idejn f'wieħed mill-uffiċċji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma f'Ħal Luqa jew fix-Xewkija, Għawdex. Għal kull reġistrazzjoni, titħallas miżata minima darba fis-sena. Il-bdiewa reġistrati huma intitolati għall-ammont ta' New Water skont id-daqs tal-għelieqi tagħhom. Għal aktar informazzjoni tista' anke żżur ilma dot org dot mt. L-ilma, ibda minnu! Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.